O, diolch yn fawr, Arian. Dwi'n teimlo, dwi'n teimlo fel, fel rhywun gath i ddisgrifio uh, unwaith yn y Denby Free Press fel Ifor ap Glyn, a man with strong veil of Clwyd connections. a bod fi'n gorau trio achub cam uh, a dre

Robert Alwyn yn cael ei gysylltu efo Ruthun lawr lôn, wrth gwrs un o Dalsarn di hwnnw. Ia. Beth bynnag. Gyn i bennill i chi. Rhwng y Dinbych a Ffintrefoelas. Mae dwi'n dyledus i Golcan Llafar Blad am hwn, lle. Mae nhw, dwi'n ei falle bod chi wedi pasio Tafan Bryn Trillin, falle bod rhywun chi wedi bod yna. Mae'n debyg diolch yn gorau ar hyn o bryd, dwi'n cofio mynd yna pan o'n i'n byw man Nimbach. am y pennill hyfryd hwn i dafarn, y tafarn ucha yng Nghymru, meddw i. Neu mi oedd o pan oedd yn dafarn. I dafarn Bryn Trillin daw'r cwrw brag, bareli llawn yn mynd o ma'n wag, ond mae morynion y lle'n wahanol iawn. Ond dyma'n wag a mynd o man llaw. Mae Mae'r bardd nesa ni ynta hefyd yn y busnes uh, gwely a brecwast. Dwi'n meddwl bod yn gallu gwarantu pethau oedd yn digwydd yn, yn Bryn Trillin, ond uh, os da chi eisiau Gwersyllan foethus mae'n debyg. Mae lle Meimac yw un o'r naw lle gorau yn y byd, yn ôl US Travel! Beth bynnag, be sgyn Mei i ni ydy hanes lleidr.

Nes i chwilio am hanes bardd o Sir Ddinbych ac yn syth bin mi ddeis i i glywed am Tomos Prys o Blas Iolyn. Dim llawer o bobl yn gwybod am Tomos Prys o Blas Iolyn. Yn Rhyd Lydan oedd o'n byw, sydd yn yr hen Sir Ddinbych, Sir Conwy rwan. A dan ni gyd yn gyfarwydd â hanes Raleigh yn dod yn ôl efo baco a smocio baco flaen y Frenhines Elizabeth. Ond i'r Tomos Prys o Blas Iolyn a'i fetch Gwilym Canol oedd y ddau ddyn cynta' Mhrydain i smocio ar y stryd yn gyhoeddus, er annifyrwch mawr mawr i bobl ar y pryd. Ond yn ddifyrrach o lawer na hynny am Tomos Prys, mi oedd gynno fo wraig, a mi oedd dau, dri o blant efo'r wraig yma. Am wraig oedd wedi cael rhywbeth gwell wedyn, achos mi ail-briododd a mi gath o ddeg o blant efo honna. A be fysa dyn efo 13 o blant yn ei wneud? Wel, mi nath o'r peth mwy, peth mwya rhesymol, sef prynu llong a mynd yn fôr leidr ar hyd arfordir Sbaen. A dyna mi fo'n gwneud am flynyddoedd lawer, a mae gen fo gywyddau i dir i yn sôn am ei helwntion. Ac ar ei gychod o, fe na Gymry a Saeson. ac mae'n sgwennu, oedd wedi sgwennu cywyddau di ri, a rheini'n ddwyieithog cyn bod beirdd Sir Gaerfyrddin di meddwl bod hynny'n beth difyr. Mi oedd o di gwneud hyn, er enghraifft, mynd i'r môr. Dilynais di wael enyd y dŵr i Sbaen ar draws byd. Tybio, ond mudo i'r môr. Y trawswn wrth bob trysor. Prynais long, prynheis y wlad, Mi aeth, fel mae llawer iawn ohonyn nhw'n wneud, i bocad y wlad i wneud hyn, achos mi oedd o'n uchel siryf Dinbych am sbel. Prynais long prynais y wlad am arian i'r cymeiriad, ac offa fo, a dyma ar y gwch 'ma, y llong 'ma, Turn Capstrow, a gudo gwers We anchor all you wankers. Dyna, wel, ddim cweit. Yonkers ydi o yn yr hen lyfrau, ond o'n i'n meddwl sa wankers yn cael gwell sylw gyda chi. Tawaeth, y moral where is Meyrick? Clywch barabl. Cwyl the capel, quick. A mae gen fo gywyddau fel hyn yn ddwyieithog. Ac yn un yn nhw yn gorffan wrth ddeud, so well gen nhw fynd yn ôl ar ôl teithio'r byd yn ofer, achos be mae'r byw gelliadur yn deud amdano fo di. Gweliodd lawer yno yn Llundan lle ac yn y sbeilio yn Sbaen, ar ymgyrweithio a bywyd ofer. Ac os o'ch chi'n sbio yn y geiriadur ar y gair bardd, Oferwr ydy un o'r disgrifiadau am farw yn y Genedl Mawr. Tawai. Mis Gwener Cywydd yn gorffan efo rwbath tebyg i hyn, Before I will pill or part by a ship, I'll be a shepart. Mi fydd o yn mynd yn shepart. Tawai. O'n i'n gorfod wedyn meddwl am y cysylltiad rhwng hwn A chywydd dwi isio ddarllen. A mae yna ryw linell denau iawn, iawn, iawn rhwng y ddau beth, sy'n debyg iawn i'r rhai eraill sydd wedi uh, darllen beth yma hyn yma. Rhyw orchestion mawr oedd gyn Thomas Brys o Blas Iolyn, a rhyw orchest sy'n y gael yma, rhyw gywydd byr iawn am orchestion yfed. A mi a Thomas Brys i lefydd eraill i wneud i bethau drwg a budur. A dyna sydd yn y bôn ar ddiwedd y cywydd byr yma. Gorchest.

Yn slaw, mi chwydais lawer.